Een ganz schéine gudde Moien, Dir Dammen an Dir Hären, Dammen an Häre vun der Press, awer och Dir Dammen an Dir Hären, léif Schüler, léif Enseignanten, léif Elteren doheem, déi eis sécherlech elo nokucken. Vläit deen een, deen aneren ass grad am gaangen, eng Paus am Homeschooling ze maachen, fir da gewuer ze ginn, wéi et no der Fuesvakanz an de Schoulen a ronderëm d'Schoulen Et wäert weider goen, hunn ech kann direkt confirméieren, an dat war jo och scho virdrun vorab eigentlech gemellt ginn, datt den d'Schoulen no der Fuesvakanz nees wäerten opgoen. A wann ech soen d'Schoulen, da sinn dat d'Schoulen alleguerten, d'Grondschoulen, d'Kompetenzzentren, d'Lycéeën queesch uechter d'Land, well mer wäerten och an Zukunft nëmmen dann, wann et méiglech ass, Präsenzunterrecht probéieren unzebidden. Esou vill wéi méiglech an esou laang ewéi méiglech. Duerfir wëll ech haut awer och eng Kéier ufänken, fir jidderengem Merci ze soen. Merci ze soen, datt et méiglech war, duerch den Engagement vu ganz ville Leit, datt mer hei zu Lëtzebuerg eis Schoule ganz laang konnten ophalen, wann ech dat vergläiche mat anere Länner, Dann hu mer méi Schoul a Präsenz hei konnten assuréieren. An der Grondschoul waren et elo zwou Wochen, déi dëst Schouljoer bis elo am Homeschooling waren, am Lycée bis elo just eng, plus natierlech déi op den ieweschte Klassen, wou an Alternance fonctionnéieren. Aner Länner sichen eigentlech nach ëmmer e Wee, wéini se dann d'Schoulen no laange Fermeturen iergendwann eng Kéier wëllen nees opmaachen. Mee wéi et ausgesäit, si mer nach net aus där doter Kris eraus. De Virus huet sech verännert a mir hunn eng weider schwéier Etapp virun eis. An duerfir wëll ech och e waarmen Appell maachen, Gedold ze hunn, d'Gedold elo net ze verléieren, zesummen ze halen an och déi nach emol verstäerkten a verschäerfte Mesuren, déi mer wäerte mussen aféieren, ze respektéieren, se weider disziplinéiert anzehalen. Jidderee ka säin Deel dozou bäidroen an ech wënschen eis, datt eis Kanner, esou laang et dach nëmme geet, an d'Schoul kënne goen. An dat ass e Wonsch, dee gëtt vu ville gedeelt. Ech hunn am Kontext Bildung am Dialog, wéi ech dat reegelméisseg zanter der Covid-Kris maachen, mat ganz ville Schoulpartner mech ausgetosch an deene leschten Deeg. Dat sinn d'Direktiounen, d'Gewerkschaften, d'Elterevertrieder, Schülervertrieder. An et gëtt e grousse Konsens, datt jidderee wëll, datt mer sou laang ewéi méiglech d'Schoul ophalen, Präsenzuntrëcht sécher stellen. Jidderee wëll awer och, datt mer e Modell hunn, dee sech lokal upasst, dee sech der Präsenz vum Virus upasst, dee sech deene lokalen Erausfuerderungen an der Pandemie och stellt An net e Modell, deen ee fir se alleguerten d'selwecht ass. An et ass esou, datt d'Schoul gefuerdert gëtt, datt dat dat Lescht ass, wat soll zougoen. Well d'Kanner, si brauchen d'Schoul. D'Kanner, se brauchen e Kader, Kanner, se brauchen och hiren Enseignant. Kanner, se brauche sozial Kontakter. Se brauchen hir Frënn. An hinnen huet ganz villes am Lockdown gefeelt, an deene Wochen, wou se net kënnen an net konnten an d'Schoul goen. An ech denken, dat gëllt vum Cycle I bis erop op d'Première. Dat gëllt fir d'Grondschoul, dat gëllt fir de Lycée, dat gëllt fir d'Kompetenzzentren, dat gëllt fir se alleguer. Mir mierken och, Ganz, ganz schnell, wat schoulesch verpasst gëtt, wann d'Schoulen net am Presenzunterrecht kënne stattfannen. Dat mierkt een am Cycle 1, also an der Spillschoul, zum Beispill bei ganz ville klenge Kanner, wat d'Sproochentwécklung ubelaangt. Dat mierkt een bis erop op d'Première, dann awer och wat d'Preparatioun fir dono, no der Première, fir de Sprong op eng Universitéit unbelaangt. Präsenzuntrëcht leescht do einfach ganz, ganz vill méi ewéi Distanzuntrëcht. An d'Undauere vun der Pandemie hannerléisst net nëmmen hir Spueren, wat déi schoulesch Entwécklung vun de Kanner, vun den Jonken ubelaangt, mee besonnesch och um mënschlechem an um sozio-emotionelle Plang. An dat gëllt, denken ech, fir déi Erwuessen, dat gëllt fir déi Jonk an dat gëllt fir d'Kanner gläichermoossen. Ech hunn déi lescht Deeg vill geschwat mat ganz ënnerschiddlechen Acteuren, mat Experten, mat Elteren, mat Enseignanten, mat Pediateren, mat Psychiateren a ganz ville Jonke selwer. An d'Conclusioun ass eigentlech och ëmmer do déi selwecht gewiescht, Mir sollen eis net nëmmen ëm de Virus këmmeren, mee och dorëms, wéi et deene Jonke geet. An déi Messagen sinn och ganz kloer, déi een do kritt. Et geet momentan ganz ville Jonken net gutt an dëser Pandemie. Mer hu lo gläich e Joer laang, wou mer mat deem Virus ze kämpfen hunn. Et ass e Joer voller Aschränkungen, voller Zukunftsängscht, awer och Monotonie an Isolatioun fir ganz vill Mënschen. An d'Liewensrealitéit vun deene Jonken huet sech am Laf vun deem Joer dach komplett op de Kapp gestallt. Wann ech mäin fofzegst Liewensjoer muss mat deenen Aschränkungen do liewen, dann ass dat vläicht belaaschtend, dann wéilt ech dat sécherlech net onbedéngt, mee ech ginn domadder eens, wann ee mat 9, mat 16, mat 18 oder och mat 22 Joer net ka Kand sinn oder net ka Jonke sinn, dann huet dat sécherlech nach emol ganz aner Auswierkungen. Déi Zäit kënnt nämlech ni méi erëm. Déi Erfarungen, déi een do mécht, dat ass jo de Grondstack fir d'Liewen drop opzebauen. Dat wat essentiel ass fir d'Kanner, fir déi Jonk, dat feelt an där Zäit. An et ass essentiell, e Frëndeskrees ze erweiteren. Et ass essentiell, mat enger gewëssener Geloossenheet un d'Liewen erun ze goen an eran ze wuessen. Et ass essentiell, eng gewëssen Onbekümmertheet an der Jugend un den Dag ze leeën. Et ass essentiell, Erfahrungen ze maachen. Et ass essentiell, d'Grenzen auszetesten. Dat alles brauch een, fir Vertrauen a sech selwer kënnen opzebauen, fir sech e Bild vu sengem Liewen ze maachen, sech selwer a säin Ëmfeld kennenzeléieren, jo sech selwer ze fannen. Dat alles kann een net einfach zwee Joer dono nohuelen. Et ass een nëmmen eemol jonk an et huet een nëmmen eemol Chance déi doten Erfarungen, déi wichteg Liewenserfarungen an engem wichtege Liewensabschnitt kënnen ze maachen. Dat wat ech an deene Gespréicher héieren hunn, dat deet mech schonn schudderen. Wann déi Responsabel vum Sepas, also vun eise Service psychologique an de Lycéeë mer soen, datt se ronn 15 Prozent méi Kontakter mat Jonken, déi Suicidgedanken hunn, hate wéi an der Vergläichsperiod virun engem Joer, Wann ech héieren, wéi schnell et dach ka goen, datt Jonker am Distanzuntrëcht riskéieren, schrëttweis, vun Dag zu Dag bal, ze décrochéieren, wou ee gesäit vun Dag zu Dag, wéi manner intensiv de Kontakt oprechterhale ka ginn, wann een héiert, wat an de Jugendpsychiatrië momentan lass ass, wéi se iwwerfëllt sinn, an datt mer net onbedéngt méi an der Situatioun sinn, datt mer op den Intensivstatioune mussen den Triage maache vun de Covid-Patienten, mee datt mer riskéieren, den Triage ze maachen dono an de Jugendpsychiatrien an nach just déi eng Plaz wäerten do kréien, déi akut suicidgefährdet wäerte sinn, an déi aner riskéieren, mat engem gudde Rot nees heem geschéckt ze ginn. An et geet do ëm vill méi wéi Masken unhalen a Reegele musse respektéieren. Et geet ëm eng allgemeng Onsécherheet, déi op eis laascht an op deene Jonken och laascht. Et geet zum Deel ëm Existenzängscht vun Elteren, déi Kanner a Jonker natierlech och ganz gutt spieren a matkréien. Et geet ëm déi Ongewëssheet, deen ëmmer am Raum steet, wéi et weidergeet, och mat der Pandemie wäert weidergoen a wéini mer dann iergendwann en Auswee dorauser wäerte gesinn. Et geet ëm d'Angscht och ëm d'Gesondheet vu Frënn a Familljememberen. Et geet och ganz dacks an ëmmer méi ëm de Verloscht vu Frënn, vu Bekannten, vu Familljememberen an Ganz dacks vun de Grousselteren. Dat alles hannerléisst seng Spuere ganz besonnesch bei de Kanner a bei deene Jonken. An trotz allen Aschränkungen, déi mer hunn, trotz aller Méi, déi mer hunn, momentan mam Virus kënnen ze liewen, mam Virus Schoul ze organiséieren, mam Virus weider kënne selwer schaffen ze goen, mam Virus d'ganzt Land kënnen um Fonctionnéieren ze halen, musse mer eis Zäit huelen an eis och ëm déi dote Suergen, Ängschten an déi Belaaschtung vun de Kanner an deene Jonke këmmeren. An këmmeren, dat heescht virun allem sech Zäit huelen. An ech maachen hei e waarmen Appell un jiddereen, Dat ass net nëmmen eng Saach vun der Schoul, vun der Kannerbetreiung, vu spezialiséierte Servicer oder nëmme vun den Elteren an nëmmen der Famill oder nëmmen der Frënn, Et ass eng Saach vun eis alleguerte, virun allem mir Erwuessener, déi eis Zäit mussen huele fir d'Kanner an deene Jonken, fir och fir si an dëser schwiereger Situatioun do ze ginn. A wann ech soen Zäit huele mengen ech och Zäit huelen an der Schoul. An duerfir hu mer decidéiert, datt mer eis nees och dëst Schouljoer op déi essentiell Contenuen solle konzentréieren, dat esouwuel an der Grondschoul wéi och am Lycée, well mer brauche sécherlech déi Zäit fir ze kucken, d'Schüler gutt ze preparéieren op dat nächst Schouljoer a vläicht elo mol dat op der Säit ze loossen, wat net wierklech essentiell ass, fir dat nächst Schouljoer gutt kënnen unzefänken. Wa mer dono am Juni an am Juli nach emol Zäit hunn, da kënne mer dat alles nach emol opschaffen. Mer brauchen awer och Zäit an der Schoul fir Gespréicher. Mer brauchen Zäit fir nozelauschteren. Mer brauchen Zäit fir do ze sinn. An duerfir invitéieren ech d'Enseignanten, d'Titulaire vun de Klassen an der Grondschoul, d'Gespréich ze siche mat den Elteren, d'Gespréich ze siche mat den Elteren an net nëmmen iwwert déi schoulesch Entwécklung vun de Kanner sech do auszetauschen, wéi et an den übleche Bilansgespréicher dach d'Regel ass, net nëmme elo ze kucken, wéi déi digital Connectiounen fonctionnéieren, mee virun allem och, fir sech driwwer auszetauschen, wéi et de Kanner geet an deene schwierege Wochen, och an deene Wochen, wou keng Schoul war, mat all deene Reegelen, mat all deenen Aschränkungen, fir doriwwer e Gespréich kënnen ze féieren. Am Lycée wäert ech d'Régenten vun de Klassen invitéieren, individuell Gespréicher mat de Schüler selwer iwwert hiert Liewen an der Pandemie ze féieren. Déi Zäit brauche mer och an der Schoul. Mer mussen no deene Jonken hirem Wuelbefanne kucken a mer mussen och verstoen, wéini et hinnen net méi gutt geet. Mer mussen déi Indicateuren, dat wat si weisen, wa se weisen, datt et hinnen net méi gutt geet, dat musse mer begräifen a mer musse richteg dorobber reagéieren. Duerfir wäerte mer och Informatiounsflyere un Elteren an awer och un déi Professionell verdeele fir datt mer alleguerten de richtege Bléck op d'Wuelbefanne vun deene Jonken a vun de Kanner behalen. Mir wäerten och Léierunitéite schafen, déi mer virun allem am Schoulfach Vie et société wäerten assuréieren an dat vun der Grondschoul bis erop an de Lycée. Léierunitéiten iwwer Corona. Et geet nämlech drëms, dee Virus ze verstoen, an dat net nëmme medezinesch, mä och gesellschaftlech, och psychologesch. Et geet drëms, iwwer Corona ze schwätzen, et geet drëms, ze hannerfroen, et geet och drëms, kontrovers driwwer ze diskutéieren, an et geet drëms, déi richteg Wieder ze fanne fir mat dem Virus ëmzegoen an et geet och drëms déi richteg Wierder ze fannen fir seng eege Gefiller kënnen auszedrécken, respektiv mat deenen aneren doriwwer sech ze ënnerhalen. An och fir Kanner a Jonker gëllt et, datt et eben eng wichteg Viraussetzung ass fir Corona ze verstoen, Well nëmmen dann kënnen mer Corona akzeptéieren an nëmmen dann kënnen mer verhënneren, datt mer drun verzweifelen. A wann ech soen, mer sollen eis Zäit huelen, da mengen ech och domadder Zäit fir sozial Kontakter. Mir mussen d'Schoul ophalen, och well et e Vecteur ass vu soziale Kontakter fir déi Jonk an déi Professionell an der Schoul, well et e Stéck Niewensnormalitéit fir all Kand a fir all Jonken ass, well et déi Plaz ass, wou ee Kontakter ka sécherstellen, wou et déi Plaz ass, wou ee seng Frënn gesäit, well et déi Plaz ass, wou een nei Bezéiunge kann agoen, well et déi Plaz ass, déi engem e stabilt Ëmfeld gëtt. An awer kann et net déi eenzeg Plaz sinn, wou Jonker a Kanner sozial Kontakter hunn. Ech denken och, datt mer musse kucken, wat fir eng sozial Kontakter am private Raum, trotz ganz klore Beschränkungen, trotz ganz klore Kontaktreegelen, dach awer méiglech sinn. Déi si streng limitéiert, an dat ass richteg esou, an déi solle mer och net a Fro stellen, mee et ass net onméiglech, och net fir Kanner a fir Jonker hir Frënn, et ze gesinn. Et kann een zwou Persoune pro Stot aus engem Stot invitéieren, an dat gëllt net nëmme fir Erwuessener, et gëllt och fir d'Frënn vun de Kanner. Deen, deen zum Beispill nieft mer an der Schoulbänk sëtzt, dee kann ech absolut och emol bei mech heem dono no der Schoul mathuelen. Dat, domadder ginn ech absolut keen zousätzleche Risiko an, fir de Virus anzefänken, respektiv e weider ze ginn. A wa mer als Erwuessener samschdes owes eng aner Koppel bei eis heem invitéieren, fir och emol enker e gemitterlechen an e geloossene Moment ze hunn, da muss et eigentlech grad esou selbstverständlech sinn, datt en eis Kanner, Sonndes mëttes hire beschte Frënd kënnen emol heem invitéieren oder bei deen spille goen. An et gëtt villes, wat op ass. De Kino ass op, d'Theatere sinn op, d'Schwämme sinn op. Jo, et gëtt strikt Reegelen, déi een sech do kann halen, mee alles ass méiglech. Et geet och, et gëtt eeben och Reegelen, déi ganz, ganz villes zouloossen. Et gëtt och Reegelen, déi zouloossen, datt ee jo schonn zu enger Jett och dobausse sech e begéint an dobausse mol kann trëppele goen an dobaussen e Frënd ka gesinn. Et gëtt och online Plattformen, op deenen ee sech ebe virtuell ka gesinn. D'online Plattform Teams, déi mer all Schüler an all Enseignant zur Verfügung stellen, ass net nëmmen e perfekte Wee fir Distanzunterrecht ze halen, Et ass och e gudde Wee an e gudde Moyen, fir Distanzfrëndschaften an der Pandemie ze pflegen. An dat geet vun zwee Kanner, zwee Jonken un, bis 300 erop kann ee sech do och am grousse Krees begéinen, virtuell begéinen, virtuell austauschen. An déi Kontakter, déi ee virdrun am Alldag hat, op d'mannst am virtuelle Raum och liewen, an dat ouni iergende Risiko anzegoen. A wann ech soen, mir sollen eis Zäit huelen, fir eis ëm d'Kanner an déi Jonk ze këmmeren, dann ass dat och d'Zäit an der Famill. 2020 hat ech esou d'Impressioun, et war eigentlech d'Joer vun der Famill, well ganz vill Zäit genotzt huet, fir emol erëm innerhalb vun der Famill zesummen ze wuessen, eppes ze maachen, eppes z'ënnerhuelen, dat nozehuelen, wat een déi Méint a Jore virdrun eigentlech d'Gefill hat, verpasst ze hunn. Flott wär et zum Beispill, wann 2021 d'Joer vun de Gesellschaftsspiller géif ginn, wou d'Famill ronderëm den Dësch sëtzt a mateneen spillt. Well wann ee matenee spillt, dann huet ee Kontakt. A wann ee matenee spillt, da lauschtert een deem aneren no. Wann ee matenee spillt, da vergësst een och ronderëm d'Pandemie a villes aneres, wat ee bedréckt. An duerfir wäerte mer all Klass an der Grondschoul eng Këscht mat Gesellschaftsspiller zur Verfügung stellen, déi da kënnen ausgeléint ginn au tour de rôle un d'Kanner aus der Klass a wou dann all Dag, all Weekend, wéi och ëmmer, een doheem en anert Spill, op ënnerschiddleche Sproochen selbstverständlech, dann och ka maachen. Et gëtt do ganz vill kreativ a ganz vill pädagogesch wäertvoll Iwwerleeungen an Ideeën, déi een a ganz flott a wäertvoll Familljenaktivitéite kann eran Huelen an mat e bëssen Kreativitéit kann een als Famill och do sëch nei mat de Kanner eigentlech zesummen fannen. Ech hun menge Kanner doheem mat hinnen ofgemaach dat si all Dag d'nächst Woch dann en klengen Exposé haalen, eng kleng Recherche maachen iwwert e Land an ech dann owes während der ganzer Fuesvakanz aus deem Land dann e Menü op den Dësch bréngen. A sou mengen ech, si si beschäftegt, sinn ech beschäftegt a mer fannen eis owes rondrém dee Menü, rondrëm den Dësch dann alleguerten zesummen. D'Méiglechkeete fir an der Pandemie och flott Momenter an der Famill kënnen ze bréngen, ze verbréngen, sinn onbegrenzt. Et brauch een e bëssen Kreativitéit an da geet dat schonn. Wichteg ass och, datt mer d'Kanner trotz mol Schoul doheem doheem net alleng loossen. An do ass Schoul doheem Punkt LU on Air e ganz wichtege Medium ginn an dee wäert et och tëschent der Fuesent an Ouschtere bleiwen. Tëschent der Fuesent an Ouschtere iwwerdréit de Script vu méindes bis freides jeeweils um 16 Auer 30 eng Emissioun vun 30 bis 40 Minutte fir Kanner am Grondschoulalter. Et sinn dat spilleresch Aktivitéiten déi Spaass maachen an edukativ wäertvoll sinn um Programm stinn, Zauberen, Danz, Geschichte fir Kleng a Grouss, Bastelen, Theater, Mimamu, Karaoke a villes méi. D'Sendunge sinn och dono nach ëmmer ofruffbar An d'Sendungen, déi an den zwou Woche Schouldoheem.lu on air schonn proposéiert goufen, goufen haut net manner wéi 90.000 Mol schonn gekuckt. Ech denken, datt dat e ganz flotte Medium ass, fir och sënnvoll Aktivitéite bei d'Kanner heem ze bréngen. A mir kënnen eben net ausschléissen, datt mer an den nächste Wochen, och wa mer d'Schoul elo erëm opmachen a wa mer se esou laang wéi méiglech wëllen ophalen, d'Kanner dach awer erëm eng Kéier doheem wäerten hunn. Dat alles ass e Package, dee mer zesummegestallt hunn, an nach vill méi, wou mer eis wierklech këmmeren ëm d'Wuelbefanne vun de Kanner, well dat nieft der oppener Schoul, denken ech, awer déi aner grouss Prioritéit muss sinn an deenen nächste Wochen a Méint. Jo, mir hunn d'lescht Woch hei op dëser Plaz annoncéiert, eng Woch laang an den Distanzunterrecht ze goen an der Grondschoul, well mer festgestallt hunn, datt de Virus sech aneschters verhalen huet an deenen zwou Woche virdrun, datt et warscheinlech och nei Virusvariante sinn, déi zirkuléieren an datt mer eis dorobber elo mussen astellen. Dat wat mer déi Woch virdrun gesinn hunn entstoen, huet sech mëttlerweil méi wéi confirméiert. Et ass confirméiert, datt de Virus ganz besonnesch bei deene Jonken an an der Schoulcommunautéit present ass. Mir haten an der drëtter Januarwoch oder an drëtter Woch vun dësem Joer 168 positiv Fäll bei deene Jonken. An der Woch dono waren et der 301 an an der leschter Woch 379. An dat an enger Situatioun, wou déi positiv Zuele bei der Gesamtpopulatioun dach awer stabil bliwwen sinn. Mer mierken also, datt de Virus hei tëscht deene Jonken momentan weidergeet. Et ass liicht ofgebremst ginn d'lescht Woch, mee mer sinn nach ëmmer op engem ganz, ganz héijen Niveau. Mer mierken och, datt mer vill méi zesummenhängend Fäll hunn, datt mer virun de Feierdeeg an der Moyenne 10 bis 15 Prozent vun deene positive Fäll an de Schoulen, also bei Schüler an Enseignanten, datt déi a Relatioun zesumme stungen an datt een dovunner aus konnt goen, datt et eng Infektioun an der Schoul oder ronderëm d'Schoul war. Mir sinn elo bei engem Prozentsaz iwwer 30 Prozent, wou mer dovunner aus musse goen, datt d'Infektioun an oder ronderëm d'Schoul stattfonnt huet. A mer mierken och, datt mer bei deene Clusteren do, déi vill méi heefeg sinn, awer och feststellen, datt se vill méi schnell entstinn. an datt se eigentlech vun engem Moment op deen aneren op eemol visibel ginn, wou mer ganz vill Fäll mateneen dann hunn. An duerfir war et richteg, eis déi Zäit ze ginn, d'lescht Woch an der Grondschoul, fir d'Infektiounsgeschehen op där enger Säit nach eng Kéier ze bremsen an awer eise Stufemodell ze adaptéieren, ze adaptéieren op dat neit Verhale vun deem Virus, wou mer dervunner ausginn an och confirméiert hunn, datt an deem engen oder anere Cluster d'UK-Variant, déi britesch Variant, present ass, an zwar och ganz massiv present ass, an datt dat eng Erklärung op jidde Fall dovunner ass, datt mer et hei mat engem anere Verhale vum Virus ze dinn hunn. Iwwerall, ech hunn et gesot, ginn d'Schoulen den 22. Februar nees op, mee se ginn iwwerall och nees mat verstäerktene sanitäre Mesuren op. Mir wäerten iwwerall eng Maskepflicht mussen an féieren. Dat an de Schoulen, am Lycée hate mer se quasi och während dem Cours, mä och an der Grondschoul während dem Cours hält ee seng Mask an Zukunft un. Och an der Maison relais hält ee seng Mask an Zukunft un. Dat ausser fir Kanner aus dem Cycle 1 oder och emol fir Kanner aus de Kompetenzzentren. Mer wäerten och iwwerall méi a méi dacks testen, d'Personal aus de Schoulen testen, awer och d'Schülerinnen an d'Schüler testen. Haut kréien all déi Professionell, d'Enseignanten, d'Educateuren aus de Schoulen, de Betreiungsstrukturen, de Museksschoulen, kréien eng Invitatioun fir am Large-Scale-Testing matzemaachen. Sollt do deen een oder deen anere keng Invitatioun kréien, haut oder an de nächsten Deeg, kann en eis um Ministère e Mail maachen ënnert der Adress testing at men.lu, men, M-E-N, .lu, mat der Matricule an e wäert vun eis nach eng Kéier eng separat Invitatioun geschéckt kréien, fir och déi ze erwëschen, déi mer bei der leschte Kéier do verpasst haten. Mir wäerten awer och, fir d'Schüler méi intensiv an de Schoulen ze testen, eis eegen Test-Ekippe weider méi an den Asaz bréngen a virun allem och ganz geziilt do, wou mer mierken, datt de Virus an der Schoul méi present ass. Wou de Virus méi present ass, do wäerte mer och méi dacks d'Schüler testen. Da si mer am gaangen, zesumme mat der Santé Schnelltester ze beschafen, déi mer an enger éischter Phas wäerten testen, selwer kucken, wéi mer domadder gewënnbréngend kënnen d'Schoul méi sécher maachen an déi mer am Laf vum Mount Mäerz dann och schrëttweis an d'Schoule brénge fir méi dacks nach kënnen sämtlech Schüler ze testen, fir eigentlech permanent en Abléck ze hunn, ob de Virus present an enger Klass, an enger Schoul ass, a fir och vill méi reaktiv nach kënnen ze si bei der Presenz vun engem positive Fall, d'Ëmfeld vill méi schnell nach kënnen ze testen an dann och kënnen ze reagéieren. Mir wäerten och nom 22. Februar sécher stellen, datt kee méi ouni Test aus enger Quarantän zeréck an d'Schoul kënnt. Do hu mer festgestallt, datt nach eng Dier opstung, wou leider ze vill Schüler, an ech mengen och hei muss een un d'Responsabilitéit vun hiren Elteren appelléieren, sech net un d'Reegele gehalen hunn, net teste gaange sinn, wann d'Kand an der Quarantän war, an d'Kand no enger Woch erëm mat all deenen aneren, déi sech teste gelooss hunn an negativ waren, erëm zeréck an d'Schoul geschéckt hunn. Dat ass eng Gefor, déi einfach ze grouss ginn ass, an dat kënne mer net méi toleréieren. A mer wäerten och do eis d'Méiglechkeete ginn, dat an de Schoulen ze kontrolléieren. An deen, dee keen negativt Testresultat huet, wäert méi laang mussen an Zukunft an der Quarantän bleiwen. Soss fonctionnéieren d'Grondschoulen an d'Lycéeën esou eigentlech, wéi se virun der Vakanz fonctionnéiert hunn, an de Lycéeën mat engem Distanzunterricht op den ieweschte Klassen. Deen adaptéierte Stufeplang soll eis d'Méiglechkeet ginn, Schoulen ophalen och bei enger méi staarker Präsenz vum Virus, an duerfir musse mer och do, wou de Virus da méi staark präsent wäert sinn an den nächste Wochen, zousätzlech Mesuren huelen, an déi wäerte vum Comité de pilotage proposéiert ginn, deem permanente Comité tëscht der Éducation nationale an der Santé, dee sämtlech positiv Fäll a virun allem déi zesummengehängend Fäll an de Schoulen Dag fir Dag Analyséiert, wat fir eng Moyene gëtt et do, fir punktuell an de Schoulen d'Sécherheetsstuf, déi sanitär Mesuren ëm eng Stuf erop ze schalten, wann Besoin ass. An de Grondschoulen ass et esou, datt mer do wäerten dann déi selwecht Grupp, déi moies an der Schoul zesummen ass, déi also an der Klass zesummen ass, och mëttes mussen isoléieren an der Maison relais. Et gëtt keng Vermëschung da méi vu Kanner an der Maison relais. Et bleift een an deem Grupp, wéi een och moies am Klassegrupp ass. Mir wäerten den Träger vun de Maison relaisen, wat d'Gemenge sinn, wat d'ASBLe sinn, d'Moyenen zur Verfügung stellen, fir dat doten ze schëlleren, och zousätzlech Personal kënnen anzestellen, Mir selwer sinn als Ministère am gaangen e Pool vun zousätzlechem Personal ze schafen, déi mer och do punktuell kënnen an déi eng oder an déi aner Maison relais derbäi ginn, fir dat dote sécher ze stellen. Mer wëllen eben eng Vermëschung vun de Kanner iwwert d'Maison relais evitéieren, dann, wa wéi gesot d'Viruspresenz méi staark ass an enger Schoul. An dat heescht dann awer och, datt an deem Moment och déi aner Kanner a Jugendaktivitéite mussen Leider ageschränkt ginn, wéi Sport, wéi Scouten, wéi Musekschoul a sou weider. Am Lycée ass et esou, datt wa bei méi enger grousser Präsenz vum Virus an der Schoul oder och an enger Gemeng oder an enger Regioun, mer och ab de Klasse vun der Sixième an der Cinquième op en Apprentissage en alternance wäerte goen. esou wéi mer en op den ieweschte Klassen, vu Quatrième bis Deuxième, hunn. Dat heescht, datt mer och weiderhin alles wäerten dru setzen, fir d'Septième a fir d'Première permanent am Präsenzunterricht an de Schoulen ze hunn. Bei de Premièrë weiderhi mam Argument, datt mer se esou gutt wéi méiglech wëllen op hiren Exame preparéieren. A bei de Septième wësse mer, datt den Iwwergang vun der Grondschoul an de Lycée ëmmer e ganz kriddeleche Moment ass, eng kriddeleg Hürd, déi all Schüler muss huelen an iwwert déi schonn a normalen Zäiten der vill ze dacks dach deen een oder deen anere mol eng Kéier op d'Nues fält. An dat sécherlech ass hei nach emol méi komplizéiert an dofir nach emol méi wichteg. An duerfir wëlle mer d'Schülerinnen an d'Schüler vun der Septième am Präsentunterrecht halen, mee d'Sixième an d'Cinquième misst an deem dote Fall, an där doter Stuf dann och an en Apprentissage en alternance goen. Mir hunn doduerjer manner Kanner am Bus, mir hunn doduerjer nach emol manner Kanner an der Kantin, A mir kënnen och sécherlech hei nach eng Kéier ganz kloer ënnersträichen, datt déi Mesure, déi mer op den ieweschte Klasse geholl hunn, vun der Quatrième bis Deuxième, fir eben op en Apprentissage en alternance iwwerzegoen, fir d'Klasse just een Dag iwwert deen aneren oder eng Woch iwwert deen aneren oder just hallef Klassen an der Schoul ze hunn, datt dat eppes bruecht huet. well mer gesinn, datt d'Infektiounsgeschehen op den ieweschte Klassen dach däitlech gebremst gouf par rapport zu der Situatioun am Mount Oktober an November, wou dat nach net a Kraaft war. Esou kënne mer méi punktuell nach do zousätzlech Mesuren also huelen, do wou de Virus present ass. Dann wäerte mer an deene Schoulen awer och kucken, datt de Virus sech net weider verbreet an duerfir ass et do kloer, datt beim éischte Kontakt och mat enger positive Persoun, och nëmme mat enger positiver Persoun, et direkt eng Quarantän gëtt. Dir wësst, datt mer bis elo d'Klasse just do intern an der Schoul isoléiert hunn. Wa mer an deem dote Modell sinn, wa mer also Präsenz vum Virus an der Schoul hunn, da wäerte mer och direkt beim éischte Fall eng Quarantän maachen. Et kënnen och Quarantänen decidéiert ginn iwwert e Cycle vun enger Schoul, iwwer ganz Schoulen, iwwer Annexen vu Schoulen, jee nodeem wou ee gesäit, wou de Virus da grad ënnerwee ass. An déi Mesuren hu mer jo och an de leschte Woche geholl an déi goufe jo och kommuniquéiert. Mir kënnen och decidéieren, ganz oder Deeler vun der Schoulcommunautéit, vun enger Schoul testen ze loossen an deem dote Fall, fir de Virus awer nees agefaangen ze kréien. Dir wësst, datt mer dervun aus musse goen, datt dat neit Verhale vum Virus derduercher bedingt ass, datt mer nei Varianten hunn, notamment déi britesch Variant, déi present ass, a mer wëssen, datt déi méi ustiechend sinn. A well se méi ustiechend sinn, musse mer dervun ausgoen, datt et eng Fro vun der Zäit ass, wéini se dann och zu Lëtzebuerg, an dat sécherlech net nëmmen an de Schoule wäert dominant sinn, datt et net vläit eng vun zéng Variante wäert sinn, déi UK-Variant wäert sinn, mä datt herno eng Majoritéit vun de positive Fäll UK-Variante wäert sinn. An op déi Eventualitéit musse mer eis och preparéieren. Mer mussen och da kucken, wéi mer d'Schoul kënnen esou laang wéi méiglech ophalen, Mee mer mussen dann awer och kucken, datt mer an enger genereller Situatioun, wou mer d'Präsenz vun neie Varianten oder iwwerhaapt d'Präsenz vum Virus am Land generell nees méi héich aschätzen, wéi mer dann an e weidere Modell nach eng Kéier kënnen iwwerwiesselen. An dee Modell gesäit esou aus, datt mer just moies Präsenzunterrecht wäerten hunn. an datt mëttes dann d'Schoul doheem wäert weider gefouert ginn. Dee Modell gesäit vir, datt den d'Kantinnen zou sinn, souwuel an der Grondschoul wéi och am Lycée. Dee Modell gesäit och vir, datt mëttes d'Maison Relaisen zou sinn, d'Kannerbetreiung nomëttes also net fonctionnéiert fir Schoulkanner, an datt den d'Elteren e Recht op Congé pour raisons familiales da wäerte fir mëttes hunn. Et ass evident, datt an deem Moment och aner Jugend a Kanneraktivitéite wäerten hir Aktivitéiten nees mussen och landeswäit zoumaachen an datt mëttes vläicht emol just ponktuell Aktivitéiten an de Schoule kënne stattfannen. Dat ass eis wichteg, fir awer Schülerinnen a Schüler, wou mer mierken, datt mer se à distance net méi erreechen, wou mer se riskéieren ze verléieren, wou mer se riskéieren wierklech décrochéieren ze dinn, datt mer déi souwuel an der Grondschoul wéi och am Lycée kënnen, an dat wäerten der net vill sinn, dat wäert e Grapp voll sinn, zeréck an d'Schoul ruffen, fir do dann duerch eng intensiv Betreiung vläit och deen een oder deen anere Schoulretard kënnen opzehuelen. Dat gëllt d'ailleurs och fir d'Kompetenzzentren. Bei de Kompetenzzentre wäerte mer generell och déi dote Reegel hunn, datt mer moies Aktivitéit hunn a mëttes éischter op Distanz ginn, dat wäert awer jee no Kompetenzzenter nach eng Kéier méi ënnerschiddlech musse gekläert ginn. Et ass esou, datt een dann an der Schoul héchstens nach eppes ze kafe kritt fir z'iessen, fir datt de Mo net ze vill grommelt um Wee fir heem, mee datt et d'Reegel ass, datt een doheem eppes wäert iesse well den Iessmoment dach awer nach ëmmer als eng, jo, Risikosituatioun fir d'Iwwerdroe vum Covid gesi gëtt. Fir datt d'Schoul moies kann opbleiwe muss ronderëm eben an där doter Situatioun ganz villes, ganz villes zougoen. Mir wëssen net wéini mer an déi dote Situatioun wäerte kommen, mee d'Schoulen, d'Maisons relaisen an d'Gemenge wäerte sech elo dorobber preparéieren, fir prett ze sinn, dee Moment, wa mer dat dote mussen decidéieren. Fir dee Moment, wou mer dat dote mussen decidéieren, hu mer och momentan 5.000 Tablets op Stock, déi disponibel si fir Schülerinnen a Schüler, déi am Distanzunterrecht doheem dach awer net esou ausgerüst sinn, datt se den digitalen Unterrecht permanent kënne suivéieren, fir deenen déi dote Méiglechkeeten ze ginn. Dat gëllt natierlech och haut schonn, wann d'Klassen en alternance sinn. Do hu mer e grouse Stock an ech denken, datt dat e Problem ass, dee sech am Laf vun deene leschte Méint eigentlech och geléist huet. Wann do punktuell nach Besoine gëtt, da kënne mer se heiriwwer léisen. An deem Fall wär mëttes d'Personal vun de Maison relaisen och disponibel a mir hunn éischt Gespréicher mat de Gemengenautoritéite gefouert, fir dat Personal och kënne moies an der Schoul anzesetzen. Mir wëssen, datt et ganz vill Schülerinnen a Schüler gëtt, déi net esou mat viru komm sinn am Distanzunterrecht. Mir wëssen och, datt, well de Covid op d'Gemitt dréckt, d'Schüler ganz dacks net ganz bei der Saach sinn. A mir wëssen, datt mer villes nach mussen nohuelen, och schoulesch nach mussen nohuelen. An duerfir ass et eng gutt Geleeënheet, an där doter Phas dann och déi Ressourcen, déi pädagogesch Fachkräften an der Schoul bei de Kanner ze loossen, fir datt an de jeeweilege Klasse méi staark kann differenzéiert ginn, datt Appui kann organiséiert ginn, datt punktuell op de Retarden an op de Schwächte vun de Schülerinnen a Schüler ka geschafft ginn. Jo, et ass kee Geheimnis, den Homeschooling, dee verschäerft éischter d'Ongläichheeten an engem, an engem Bildungssystem. An och dorëms musse mer eis këmmeren. An ech denken, datt dat net nëmmen e Këmmeren an dësem Moment muss sinn, mee datt dat permanent muss sinn. An ech denken och, datt et direkt muss sinn. An duerfir wäerte mer net deen dote Moment ofwaarden, Mir wäerten zousätzlech Ressourcen engagéieren a fir Appui a fir Differenzéierung, intern Differenzéierung an d'Schoule ginn, an dat och elo schonn nom 22. Februar, well et wichteg ass, datt d'Schoul sou laang wéi méiglech kann opbleiwen, mee et ass grad esou wichteg, datt d'Schoul sech ka mat deene, jo, awer accumuléierte Retarde mëttlerweil ka beschäftegen an déi kann opschaffen. A wichteg ass och eben, datt mer déi essentiell Contenuen an de Virdergrond stellen an datt mer kucken, wat wierklech indispensabel ass, fir am nächste Schouljoer gutt weider kënnen ze starten, an dat, wat och interessant ass, och wichteg ass, mee net eben essentiell ass, datt mer dat mol bis op Weideres op der Säit loossen. Wichteg ass och, datt mer eben net mam Schnellzuch duerch de Schoulprogramm ginn, mee datt mer eis Zäit ginn, och mol kënnen an d'Déift Et ze goen, an dat ass op all de Klasse wichteg. Duerfir wäerte mer dat souwuel an der Grondschoul wéi och am Lycée maachen, mee mer wäerten et ganz besonnesch och op der Première maachen. Jo, et gouf annoncéiert, mir reduzéieren de Programm, dee fir den Examen ze léieren ass op der Première. Net fir d'Première méi liicht ze maachen, mee fir datt jiddereen d'Chance hat, sech gutt a fair op deen Examen do kënnen ze preparéieren an och d'Chance hat, herno eng gutt Moyenne kënnen ze kréien an och d'Chance hat, herno op der Uni an op där Uni an an deem Studiefach unzekommen, wou e sech dat virgeholl huet. Do wäerten d'Programmer gekierzt ginn, fir sech eebe besser op de Programm kënnen fir ze preparéieren a fir sécherzestellen, datt och nëmme Froen am Examen ze beäntwerte sinn, déi am Joer och traitéiert goufen. Zanter engem Joer Pandemie hu mer eis ëmmer nees ëmgestallt. Déi nei Varianten, déi nei Virusvariante stellen eis nees virun nei Erausfuerderungen a mir mussen eis och deem Defi stellen. Do hu mer kee Choix. Mir hunn awer de Choix, de Maximum fir d'Kanner an déi Jonk ze maachen, fir hire schoulesche Parcours, fir hiert Wuelbefannen, fir dat ze kompenséieren, wat de Virus hinne riskéiert un Zukunft ze klauen. An et ass un eis, et ass un eis als Erwuessenen, et ass un eis als Elteren, et ass un eis als Enseignanten, et ass un eis als Frënn a Bekannten, et ass un eis als Psychologen, et ass och un eis als Politiker, fir de Kanner an deene Jonken eng Bréck iwwert dës wuel schwieregst Kris ewech ze bauen, déi mir an eisem Erwuesseneliewen bis elo ze meeschteren haten, an dat däerf net ze kuerz kommen. A finalement muss et eis ëmmer ëm déi Jonk goen, datt mer Plaz hu fir hir Entwécklung a Plaz loosse fir hir Entwécklung, an dat ass kee Widdersproch, well d'Wuelbefanne vun deene Jonken, hir Zukunftschancen, dat ass am Aklang méiglech mat dem Contrôle vum Virus. An duerfir hu mer eben en adaptéierte Stufeplang hei nach emol virgeluecht, fir och deem verännerte Virus an dem verännerte Comportement vum Virus kënne Rechnung ze droen, mat Verstäerkte sanitäre Mesurë fir d'Schoulen alleguerten, mat Méiglechkeeten, flexibel a punktuell ze reagéieren, wou de Virus méi present ass, a mat enger Schoul, déi mer esou laang wéi méiglech wëllen ophalen, wann et dann och finalement herno nach just moies ass. fir ebe schoulesch weider ze kommen, dat trotz allen Aschränkungen, a fir et ze erméiglechen, datt Kanner och an der Pandemie weider dierfe Kanner sinn an datt Jonker dierfe Jonker sinn. Villmools Merci, Dir Dammen an Dir Hären. Ech.